Vakorinto vo sungula ku avanyisa ka vunharhu. Hikokwalaho vamakwerhu, mina ndzi hlulekile ku vulavula na n'wina tanihi loko ndzi vulavula ni lava nga va moya, kambe ndzi vulavurile na n'wina tanihi loko mi ri vanhu va misava ntsena, lava fanaka ni swihlangi eka Kreste. Ndzi mi wundlile hi ntswamba, ku nga ri hi swakudya leswi tiyeke, hikuva a mi nga si swi kota ku swi mita, ni sweswi a mi si swi kota, hikuva ma ha fana ni vanhu ntsena. Hikuva, loko mavondzo ni ku holova swi ri kona exikarhi ka n'wina, xana a mi fani ni vanhu ntsena ke? Xana a mi hanyi tanihi vona ke? Loko un'wana a ku, Mina ndzi wa ka Pawulo, ni loko un'wana a ku, Ndzi wa ka Apolosi. Xana a mi vanhu ntsena xana? Apolosi i ncini? Na Pawulo i ncini? I malandza ntsena lawa mi pfumeleke hi mhaka ya wona. Un'wana ni un'wana wa hina u tirha leswi Hosi yi n'wi nyikeke ku swi tirha. Mina ndzi byarile, Apolosi u cheletile, kambe Xikwembu hi xona xi miriseke. Hikokwalaho, loyi a byalaka a hi nchumu, hambi loyi a cheletaka, kambe i Xikwembu, hikuva hi xona xi mirisaka. Loyi a byalaka ni loyi a cheletaka va ringana. Hambileswi un'wana ni un'wana a nga ta amukela hakelo ya yena hi mpimo wa ntirho wa yena, hikuva hina hi vatirhi-kuloni eka Xikwembu. N'wina minsimu ya Xikwembu, mi yindlu ya Xikwembu, hi tinyiko leti Xikwembu xi ndzi aveleke tona, mina ndzi vekile masungulo ku kota muaki lowo tlhariha, sweswi un'wana u aka ehenhla ka wona. Munhu un'wana ni un'wana a aka ehenhla ka wona hi ku xiyaxiya. A ku na munhu loyi a vekaka masungulo man'wana ehandle ka lawa ya nga vekiwa, a nga yena Yesu Kreste. Kambe loko munhu a aka ehenhla ka masungulo walawo hi nsuku kumbe hi silivhere, hambi ku ri hi maribye ya nxavo wa nkoka kumbe hi timhandze kumbe byanyi kumbe tinhlanga, ntirho wa munhu loyi wu ta vonaka, hikuva siku ra Hosi ri ta fika ri ri ni ndzilo, ri ta komba leswi ntirho wa un'wana ni un'wana wu nga swona. Kutani ndzilo wu ta ringeta ku tiya ka ntirho wa kona. Loko leswi akiweke hi munhu loyi swi tiyile, u ta kuma hakelo. Kambe loko ntirho wa kona wu tshwa, u ta pfumala hakelo. Loko a ri yena, u ta ponisiwa, kambe swi ta endla onge na yena u hundzile hi le ndzilweni. Xana a mi tivi leswaku mi tempele ya Xikwembu ni leswaku moya wa Xikwembu wu akile eka n'wina xana? Loko munhu a onha tempele ya Xikwembu, Xikwembu xi ta n'wi onha na yena, hikuva tempele ya Xikwembu yi hlawulekile, kutani n'wina mi tempele yoleyo. Munhu a nga tshuki a tixisa, loko un'wana exikarhi ka n'wina a tivona a ri la tlhariheke hi ku ya hi swa minkarhi leyi, a hundzuke wo kemana. leswaku a ta va lowo tlhariha, hikuva vutlhari bya misava leyi i vuhunguki emahlweni ka Xikwembu. Ku tsariwile va ku, Xikwembu xi phasa tintlhari emanweni ya tona. Va engeta va ku, Hosi yi tiva mianakanyo ya lavo tlhariha, yi tiva leswaku i ya hava. Loko swi ri tano, ku nga vi ni loyi a tidzunisaka hi vanhu, hikuva hinkwaswo i swa n'wina. Hambi a ri Pawulo, hambi a ri Apolosi, hambi a ri Kefasi, hambi yi ri misava, hambi byi ri vutomi, hambi ri ri rifu, hambi swi ri swa sweswi, hambi swi ri leswi nga ta ta, hinkwaswo i swa n'wina. Na n'wina mi va ka Kreste, na Kreste i wa Xikwembu.